Ɔdɔfo a wutie me. Nkuranhyɛsɛm a meka kyerɛ wo ne sɛ. Da mo nyinaa mo ase. Deɛ yɛka sɛ Christ asomdwoe nka mo nyinaa. Mema mo nyinaa so afehyia pa soso. Na yɛde nkyia kɛseɛ nso so firi Divine Empowerment for Youth Consult wɔ Kumase de brɛ obi biara. Dwumadie a yɛhyehyɛeɛ yi yɛ Afono Asaseɛ. Ɛna yɛhyehyɛɛ sɛ yɛde dwumadie yi rebrɛ Bomfaman awofoɔ ne mmabunu nyinaa. Na dwumadie yi ɛnyɛ deɛ edi kan a yɛdi wɔ Korodwe mu a. Yɛdi wɔ mmeammea bebree nso a yɛn panyin baako, ɔyɛ ɔsɛ me me me me tikyani, medɔ no, ɔpɛ m'asɛm, abere bi a ɔka me ho. Wɔsi dwumadie yi a yɛyɛ de ma mmabunu no, yɛde kasa tia nnubɔne no. Bra bɔne, suban bɔne, ne nnoɔma a sɛbi ɛkɔ so wɔ ɔman no mu. Sɛbi ɔman biara no fapem ne mmabunu. Enti sɛ mmabunu no antumi anyɛ fapem a, ɔman no nso nni fapem. Sɛ yɛn mmabunu no de mu gye nnɔbɔne no mu, bra bɔne mu, wɔn nkɔ sukuu, wɔn mfa mo sukuu nsɛm nyɛ. Ɛɛ, ade bi a ɛyɛ den hia de ma wɔn a sɛbi daakye ɛbɛha wɔn ankasa abrabɔ. Ɛbɛsan aha abusua no maame ne papa a ɔde abofra ba asase so no, ɛbɛsan ade asodi kɛseɛ abɛto no so. Ɔman no nso so bɛnya ne kyɛfa wom. Enti Divine Empowerment for Youth Consult. Yɛn deɛ yɛ create awareness on social vices, drug abuse, nnubɔne nom. Afei yɛfa yɛn mpawa mmabunu no, deɛ Nyankopɔn de adom wɔn wɔ asase so, obi wɔ wɔ nnwontoɔ nnwontoɔ adomakyɛdeɛ, ɔwɔ nnwuma bebree wɔ ne mu a ɔpɛ sɛ ɔyɛ daakye. Ɔpɛ sɛ ɔyɛ tikyani, dɔktani, anaasɛ ɔpɛ sɛ ɔyɛ nɛɛseni. Kwan bɛn so na obetumi afa so abɛyɛ? Yɛn sikasɛm nso so no, kwan bɛn so na obetumi afa so atwetwe sikasɛm ama atumi aboa yɛn? Yɛse ɔman no ho ayɛ den deɛ, yɛyɛ Kristofo a yɛbɔ mpaeɛ. Nanso sɛ yɛanhu yɛn sikasɛm toto, na sɛ yɛankɔ yɛn sikasɛm yiye a, maame, paapa, daakye no, wokɔ nkokoa bam a, sɛbi, sɛbi, sɛbi. Wɔn ani bɛyɛ wo totɔtotɔ kakra, efisɛ wo ba no a wowoo no a wunim sɛ daakye akosi Kwame Yaano bɛbɛyɛ panyin titiriw, ayɛ adwuma titiriw, ayɛ ade aboa wo daakye no, abɔfra na onum wui. Ɔno na sɛbi wɔde no agye nnamfo bɔne a sɛbi ɔbɔ bra bɔne yi. Maame, Paapa. Daakye sɛ wodidi na woyɛ aberewa na akokoro a, wei na bɛtumi aboa wɔn. Ɔno nti na Divine Empowerment for Youth Consult yɛahyɛ dwumadie yi a yɛde brɛ wo. Yɛayɛ dwumadie mmeammea bebrebee da aban, akuropɔn yɛayɛ bi wɔ hɔ, Benue yɛayɛ bi nso wɔ hɔnom, Sɛkyɛ Dumase yɛayɛ bi wɔ hɔnom, ɛyɛ Amokom nso so no yɛayɛ bi wɔ hɔnom. Wei ne deɛ tɔ so nnan anaa enum a yɛyɛ bi wɔ Borɔdɔɔ kurodua mu a. a yɛhyɛ bɔ yɛhwɛ sɛ ɛbɛma man de anigyeɛ bɛsɔ dwumadie mu ama sɛbi dwumadie yi atumi aboa yɛn na yɛtumi asua adeɛ afiri mu na yɛtumi de aboa yɛn mma ma yɛn mma soso no anya kwapempa daakye enti mekasa nyinaa mede bɛwiɛ no yɛde asɛdɛ kɛseɛ paa ma ɔden ɛbɛma yɛn kasomafoɔ a yɛto nsa foɔ mo ɛyɛ Reverend Isaac Owa Dɔkta Bright Asante, afei Madam Salome Asamoah Josephine, ne Yansantoa Clinic adwumayɛfoɔ nyinaa ne dɔktafoɔ nyinaa moaba ha. Yɛda mo nyinaa mo ase. Ago. Amen.

Nkɔmmɔtwetweɛ a ɛfa nneɛma a yɛnim dedaw, ɛnyɛ ade foforɔ a yɛreba abɛkyerɛ. Ɛyɛ adeɛ a yɛnim dedaw na ayɛ sɛ yɛrebɛkaakae yɛn ho. Enti nkɔmmɔtwetweɛ bɛhia oburoni sɛ mo support anaasɛ mo mmoa. Yiw, enti deɛ yɛyɛ ne sɛ yɛhu sɛ nnoɔma bebree na yɛ a yɛyɛ a ɛɛ kwan bebree na yɛfa so a sɛ nka yɛtu anammɔn bi a yɛbɛtumi de aboa na yɛn sikasɛm atumi akɔ n'anim. Na ebi wɔ hɔnom a na Asɛ, esiane sɛ edi kan sɛ yɛhwɛ nneɛma a atotɔ atotɔ de, mahu sɛ awofo bi wɔ hɔnom a, ɛkwan a yɛbɛfa so a, sɛ me mfase bi a, abofra no bedu ebia SHS, ɛnnɛ nya, Nyame adom na n'ado adaworoma nti no, sukuu no ayɛ free, nti no, ne kɔ no nyɛ den pii, nanso ɛyɛ den ara a, sika yie kakra wom. Na ɛwɔ sɛ yɛtu ansa na wɔ ketekete a anaasɛ ɛkwankyerɛ nketekete ne ne yɛtumi fa so a yɛbɛtumi atumi aboaboa yɛn ho ma sɛ ɛdu hɔ sɛ awofoɔ nkwadaa ɛhia mmoa bi ɛfi yɛn hɔ a yɛtumi aberɛ ne aberɛ nyinaa yɛtumi atumi agyina sɛ anaa yɛtumi agyina ɛkɔdu gyina bia bi a yɛbɛtumi ayɛ dɛn yɛaboa wɔn. Na ɛno ma me hui sɛ time a na me sua no na me maame deɛ na ɔpɛ ɔpɛ yie paa ɛti ɛyɛ bia ni hɔ no ma me maame deɛ ɛba a wɔnkɔ bi ɛyie no sɛ fa no hu ɛmfa no hu o wobɛhu sɛ ɔgyina hɔ na ɛso wɔntaa nkɔ no saa kwa o wɔkɔ a ɛnɛ ɛyie a abɛ a yɛkɔ yi wokɔ a Ɛɛ, wobɛdi ka abisa, ɛɛ, ntoma bɛn na moretwa? Na saa ntoma no, kyerɛ sɛ maame yi, wakɔ akɔgye ne deɛ. Wodu hɔ nom nso a, wonim sɛ saa abɔdeɛ deɛ, wanya akoe deɛ, wokɔeɛ koraa a, woankɔ koraa a, anka wobɛbɔ. Nti wanya akoe, ɛyɛ dɛn? Ɛwɔ sɛ wobɔ ara na wakɔbɔ. Wɔnim nnipa no, wɔnim nnipa no o, ɛhɔ ayɛ dɛn nko ara deɛ, ɛwɔ sɛ ɔkeka ne ho na ɔde di, ɔyɛ dɛn, ɔfa ne ntoma fira na ɔkɔ ɛyei no ase di. Ɛwɔ kurom hɔ o, ɛnni kurom hɔ o, wɔbɛkɔ. Mpamokyɛw, saa anamɔn no a ɛte saa no, sɛ wo, wotaa tu saa anamɔn no a, woahwɛ a sika ɛyɛ sika deɛ, ebi ntena wo nsam. Ɛsiane sɛ, sɛ wobɛtɔ ntoma no bi a, ɛyɛ sika ɛne yɛde tɔ. Sɛ. Wo wo nsawaa yi a wokɔ akɔbɔ yi, ɛyɛ sika na wode bɛ akɔbɔ. Wohwɛ na adeɛ no ɛmfa wo ho, yɛto nsa mfrɛ wo a, ɛmfa wo ho gyigyi. Nti ɛno yɛ ɛkwan a yɛtumi fa so yɛbɛtumi ayɛ dɛ, yɛ yɛate yɛn ɛɛ sika sɛm so de atumi aboa sika ano de ahwɛ yɛn mma no. Ɛnɛ nteteɛ no a yɛyɛ no, yɛ botaeɛ ara ne sɛ yɛbɛtumi ayɛ biribi de ayɛ dɛ, yɛde agya yɛn mma. Ɛsiane sɛ wɔn nti na yɛwɔ hɔ nom. Sɛ woyɛ saa nnoɔma wei nyinaa wie na sɛ daakye wonni hɔ na sɛ mmɔfra yi wɔntumi ntu anammɔn biara a, ɛnneɛ na kyerɛ sɛ wokɔeɛ anaasɛ wobaeɛ. Enti ade baako nso a ɛyɛ a ɛtumi yɛ a ɛtumi ɛbɛtumi aboa a ɛbɛtumi atete so na na aboa yɛ ne sɛ sɛ mpanyinfoɔ ɛyi ɛyi awofoɔ no bi wɔ hɔnom a ɛmɛ ho sɛ kurom adeɛ yɛn taa ɛnyɛ telephone calls but ɛno nso yɛ ɛkwan bi a yɛfa so a Yɛtumi spend sika paa sɛ oh ɛwɔ sɛ me frɛ Kwadwo Mensa wɔ ha na ɛno nti Kwasi wo mɛgye nkɔ nkɔtɔ ɛyi credit yi mbrɛ me sɛ ɛne week wei mu sɛ wo calculate credit a watɔ the whole week a na wode bɔ mu a woahwɛ yie a ɛɛ yɛbɛtumi abɔ akɔhoma wɔ fie Enti ɛno nso yɛ adeɛ a sɛ yɛde yɛn ani si ho na yɛ yɛ yɛhyehyɛ no yie na yɛ yɛhwɛ sɛdeɛ yɛsi spɛnde wɔ anaasɛ sɛdeɛ yɛsi tɔ credit no yɛtete so kakra kakra a ɛbɛtumi aboa na yɛatumi ayɛ dɛn yɛ yɛatumi de biribi ato yɛn tɔma mu na sɛ ɛyɛ Nyame adom a yɛn mma nom hia mmoa a yɛatumi anya bi ayɛ dɛn de aboa wɔn. Mpanimfoɔ sɛ mo ne mo yɛ adwene. Ɛyɛ nkɔmmɔ ne yɛredi o, soma o. Aha nti mɛhia mo yɛfrɛ sɛ support. Mo mo ɛngye soɔ. Why? Afei ade baako so a mɛhu sɛ yɛ anamɔ baako a mo nso yɛtu a ɛbɛtumi nti sɛ deɛ ɛteɛ ne sɛ deɛ wobɛtumi ɛsɛ wafi saa nnoɔma nketenkete yi mu nyinaa ho no deɛ wowɛɛ ne sɛ Sɛ neɛ susu bi koraa na sɛ yɛ fɛ biribi money box kane no na yɛde ɛyi yɛfɛ sɛ ply wood na ɛbɔ ɛnɛ deɛ hɛn wɔn de nkyɛnsee ayɛ no kama kama paa wodu ɛɛ ɛɛ ɛgye so hɔ nom na station hɔ nom no wɔn ayɛ no round ebi koraa te sɛ ball ɛne ayɛ adeɛ fɛɛ bi ato mu a wonya sempɔ ne kakra wobɛtumi ayɛ dɛn ɛde awura mu nti wode apɛ bi na bɛ si hɔ nom na sɛ ɛda a ɛyi no wantumi ankɔ na nti wantua car katua no ɛho sika no fa yɛ dɛn fa kɔ hyɛ mu. Saa ara na woboaboa ano. Afei ebedu baabi no, time no bɛso sɛ yɛse yɛmfa nkɔ no, wofaa wo nsa nkae a, wopagyae a, wotumi sɛ, mm, emu ayɛ duru. Kwadwo, hwɛ gu hɔ ne yɛnkae. Yɛkae a, ebetumi ayɛ dɛn? Ebetumi ayɛ biribi. Ɛnte saa? Saa ara nti, ɛno na mepɛ sɛ, ɛno yɛ ade baako a yebetumi de, ɛɛ, de aboa na yɛatumi aboa yɛn ho de asie wɔ sikasɛm mu de aboa, ɛɛ, yɛn mma. Afei nso, ɛɛ, yɛfrɛ biribi Planning, Planning no te sɛ, ɛno kyerɛ sɛ wɔatow bo ahyehyɛ, wɔahyehyɛ biribi ato hɔ. Na planning no, ade a ɛwɔ ho a yɛn yɛbɛsua sɛ awofoɔ ne sɛ, bosome no mu, nnawɔtwe no mu, wo, wo, wosɔre a, wohwɛ wo sika a wowɔ, wonim sika a ɛreba. a ɛba abusua no mu nti no wosɔ wosɔ wosɔ anɔpa no wato wo bo ok wei yɛde bɛtɔ nkyene wei yɛde bɛtɔ mako wei yɛde bɛtɔ gyeene wei yɛde bɛtɔ wei yɛde wei nso bɛtua electricity bill yɛde wei bɛtɔ wei soma ho wohyehyɛ saa nɔma no nyinaa wie a na wahwɛ sɛ ok ɛyi sɛ afe no mu wobɛkɔ ayie bia ne nyinaa ka ho sɛ bosome no mu sɛ ayie bi wɔ mu a ɛka ho Sɛ obi yɛ outdooring na wafrɛ wo a, ɛno nso ka ho. Sɛ wobɛkɔ gye so mprenu a, fa ka ho na woahyehyɛ no pɛpɛɛpɛ. Wohyehyɛ pɛ na woahwɛ okay, mese ɛyi ɛdeɛ, deɛ mɛyɛ no nie, ɛna sika so a mewɔ nso nie. Meka si ani a, ɛsi ani anaa sɛ ɛnso. Enti sɛ ɛnso a, na ɛyɛ sɛ woyɛ adjustment, oburoni frɛ no adjustment, na kyerɛ sɛ okay, wei deɛ mɛtumi ate, deɛ wosete so yɛ no. na wɔatete so kakrakakra na atumi ayɛ dɛn aboa. Sɛ yɛbɛdi dwa bɛgu hɔ na ɛbɛsɛe a, ɛnneɛ yɛkɔeɛ anaasɛ yɛbaeɛ. Sɛ moahu? Enti sɛ woredi dwa no a na wonim sɛ okay, edwa no a medi no, metɔ no sei ne sei ne sei ne sei a, ɛbɛso. Ɛbu nka, yɛntu bi ngu. So moahu? Ɛyɛ den a, kakra bɛka so, but woma no nyɛ te sɛ deɛ asɛ aboro so a ɛgu hɔ a nkwadaa rebɔ no bɔɔl. Mo ne me yɛ adwene? Saa. Enti ɛno no yɛ adeɛ a ɛwɔ sɛ yɛhwɛ.

Kyekyer ɛyee ntoma ne ntaade akɛse akɛse. Emu din a wogyee no ɛyee ne adwabɔ ase deɛ, yɛnka. Sɛ woahu, ɛna wo mma ɛrebɔ wo bɛ yie, wɔn abrabɔ a ankɔ yie nti. Meda mo ase.
Bu bɔne ne nsa a womaa no yɛɛ w'akɔnnɔdeɛ no no mfiri nketewa mu kɔpem akɛseɛ mu. Emu sigeret, Agya Appiah, Tramore ne deɛ ɛkeka ho deɛ yɛn nka sɛ wahu ɛna ɛnnɛ yi w'abo ase sɛn, meda mo ase.
Saa nnoɔma mmienu yi na me ne mo bɛka. Deɛ ɛdi kan ne sɛ, sɛ abɔfra a ɔrenyini wanya mfeɛ dubaako kɔpem aduonu mmienu, yɛbɛfa so yɛbɛtumi atete no yie na ɔno nso abɛyɛ panyin pa. Ɔno no yɛbɛka ho asɛm. Na wɔn a wɔn nso yɛ mma a yɛawo wɔn no nso, yɛbɛboa wɔn na adwuma a wɔpɛ sɛ wɔyɛ no daakye no, wɔatumi ayɛ. Ɛno nti na megyina ha ɛnnɛ anɔpa awia yi. Meka saa na ɛnwa because mewɔ dwumadie bi di wɔ Buo kurom nti mɛkɔ ɛnkyɛ koraa bɛyɛ forty minutes deɛ na mawie. Di kan kasa fa adolescent ho, sɛdeɛ ɛbɛsi aboa wɔn a wɔn asi soɔ, wɔn a wɔgye wɔn ho di sɛ wɔn anyini, wɔn ne wɔn maame yɛ pɛ, sɛdeɛ ɛbɛsi ɛne wɔn atena ne atete wɔn yie, ɛno na mede ɛredi kan. Na abrabɔ mu no, ɛse panyini na obi nyɛ bi da, na abɔfra deɛ yɛn nyinaa yɛyɛ bi da. Ha! Sɛ wowo time no atwam. Wowo time no kɔ so many years. Ɛnnɛ nso deɛ na ɛwɔ hɔ. Nti abɔfra biara nso nim sɛ ɛnnɛ deɛ na wɔde yɛ adwuma. Na yɛn maame mo nso moanhunu nnɛ sɛdeɛ ɛbɛsi aboa akwadaa no. na wɔde nnɛ adie ayɛ adwuma a, ɛyɛ a na conflict, ntɔkwa bebree ba fie. Nti me de nnome ba, wo deɛ wonyɛ yie da, onim ti kakraka sɛ ɔpapa, na yɛdi w'atam, wo se, wo se suban na wɔafa yi bi, na yɛreka. Ne nyinaa yɛ nnome a ɛyɛ a yɛka gu mmɔfra no soɔ. Na sɛ yɛte wɔn ase, na yɛhu sɛ yɛn mmerɛ no na ɛnte saa, but ɛnnɛ ɛte saa a, yɛbɛtumi ahu kwan a yɛbɛfa so a yɛbɛtete yɛn mmɔfra no. Na ansa na mɛtoa so anaasɛ mɛba ayi, mepɛ sɛ mmea nhunu su a obi yɛ adolescent a ɔda no adi. Su a obi yɛ adolescent a ɔda no adi. Na adolescent koraa no, ɛne deɛ yi. Adolescent yɛ nkurɔfoɔ bi a wɔaduru age a yɛfrɛ no eleven up to twenty two. Wɔn na ɛyɛ adolescent. Na wɔn no yɛakyɛ wɔn mmienu mmiɛnsa. Yɛwɔ early adolescent. Na early adolescent no from eleven to fourteen ɔmo na ɛyɛ dangerous paa ɔmo na ɔmo nufo ɛstart bobɔ ɔmo moto ɔmo ku nwi na ɔmo abɔdwe sɛ mɛma no efu nketenkete ohu sɛ ɔpapa wɔ bi nti ɔno nso anya bi saa time no wama wɔne ankɔ no ho a ɔyɛ dangerous ɔbɛsɛe ha nti from four fifteen to eighteen so ɛyɛ mid or mid adolescent Ana from nineteen to twenty two no yɛ late adolescent sɛ edu late adolescent no a wo poa no a mpoa wo poa no a mpoa because wɔhu sɛ ɔyɛ panyin wɔ deɛ wohu no wɔ ho no ɔno nso ohu bi wɔ ne ho ɛno nti ba saa no a na wama dua no anyina awie Wotu ase a, na ayɛ den. Na tie na yebehu kwan a yɛbɛfa so a yebetumi atete saa mmofra a ɛte sei na aboa yɛn sɛ yɛyɛ agya anaa ɛna. Agya ne ɔna biara pɛ sɛ ne ba bɛyɛ nipa titiriw. Na baabi a na baabi a mefiri, metenaa hɔ ara kɔpem sɛ meduu SS. Na meduu JHS na mebaa Kumase. Bɛɛ Kumasi no me kɔ biaa me kɔ university me kɔ biaa me maame de me kɔ me di nakyi na ɔde me kyea kyea fie me ba ɔtɔ so mienu ni oo ɔwɔ suapɔn mu me ba ɔtɔ so mienu ni oo ɔwɔ suapɔn mu ɔde gye fans animonyam enti sɛ me kɔ a wɔn sɛ maame no retwam ase ei maame oyi ɔbɔ bra oo me ba wɔ suapɔn mu ɔwɔ na ɔde agye fans ahaa na nnipa nso ayɛ dɛ abu no. Ɛno nti, deɛ yɛrehwehwɛ ne sɛ yɛn nyinaa yɛn mma bɛgyina baabi papa. Na ɛkwan a yɛbɛfa so a yɛbɛboa wɔn na wɔakɔgyina baabi papa no, ɛhia pa ara. Ɛhia pa ara. Na sɛ woantete wo ba yie nso a, Onyankopɔn nso bɛbisa wo. Na wonya wo nso a, ɛyɛ adesoa na na ade abɛto wo so. Ɛyɛ adesoa pa ara. Because me mewɛya meka sɛ, to be a man is not easy, but to be a married man Ɛɛ? Ɛnyɛ agorɔ. Sɛ w'aware na wo mma w'awoɔ, ɛnyɛ agorɔ. Especially ɔyɛ bɛɛma a, ɛnyɛ agorɔ. Me manya mma four, me da a me nna. Me sua adeɛ a gye sɛ ɔma da. Me yɛ biribi a gye sɛ ɔma da. Ɛba saa no a, na ayɛ ateetee. Ahaa. Nti ɛyɛ sɛ wo fa wei no nyinaa na abrabɔ no, woahu sɛ ɛno nso woyɛ matured. Ɛno nti, characteristics anaasɛ su a obi yɛ adolescent a ɔda no adi. Ebi ne sɛ, one, sɛ odu saa stage yi a, mmerɛ biara ɔpɛ sɛ ɔ appear neat. Ɔpɛ sɛ mmerɛ biara ɔyɛ neat. Neat a yɛreka no nyɛ deɛ doctor bɛkaeɛ no bi sɛ ɔbɛprapra ne dan mu atoto bɔɔlo agu no, no no bi a, but n'atarehyɛ mu no, Ɔpɛ sɛ ɔyɛ neat because ne nuanom nyinaa yɛ neat nti ɛba saa no a ɔtɔ mpaboa a ne bo yɛ den, ɔtɔ atare a ne bo yɛ den. Woma no sika a ɔndidi a ɔmfa nnidi na ɔsɛ wu na ɔde tɔ nnoɔma a ne bo yɛ den. Wo a wo papa, ne papa no koraa wontɔ no saa adeɛ no na ɛyɛ a ɔtɔ. Mary ɔpɛ sɛ ɔapeɛ sɛ ɔno nso wɔ hɔ na n'adamfo ahu sɛ ɔno nso wɔ hɔ. Deɛ ɔtɔ so mmienu ne sɛ ɔpɛ sɛ ɔa ɔattract to the opposite sex. Mmerɛ biara ɔne ɔbaa na ɛbɛ na ɔyɛ bɛɛma a ɔpɛ sɛ ɔne ɔbaa nam nti na ɛmaa no nso ahu sɛ ɔno nso wɔ hɔ anaa sɛ bɛɛma no nso ahu sɛ ɔno nso wɔ hɔ. Nti sɛ ɔyɛ bɛɛma a ɔhu ɔbaa sɛ ɔwɔ hɔ a, wohu sɛ ne handkerchief a ɔde pepa n'anim no ɔyi na ɔde ɛpepa ne mpaboa ho. Na wapepa n'atade ho, na wasan de akyi n'anim, na ɔde ahyɛ ne bɔtɔ mu, na ne nante ayɛ dɛ asesa. Wohu sɛ ɔyɛ guy. Wɔn a wɔbae no ahu sɛ ɔno nso yɛ deɛ bɛn? Ɛyɛ guy. Nti wokɔ sukuu mu a, wohu sɛ mmerɛ biara no, wode ne ne ɔbaa tena a, ɔmpɛ o, but in a way no ɔpɛ. Ayɛ ne ho sɛ ɔfɛre, ayɛ ne ho sɛ ɔmpɛ, but ɔde ne tena hɔ a ɔpɛ, ɛyɛ natural, Onyame na ɛyɛɛ no saa. Sɛ ɔmo du saa stage no a, ɔbaa ne bɛɛma no ɔmo taa ɛpɛ sɛ ɔmo ɔmo nante bom na ɔmo hyia, ɔno nti ɔno nso wɔ hɔ nom, momma yɛn hyɛ no nso. Deɛ ɛtɔ so biom, they wo always want to be independent, ɔmo mpɛ nhyɛsoɔ. Wompɛ sɛ wobɛka sɛ Fatua yɛ ne sei. Ɔpɛ sɛ ɔno ara hu sɛ wahu sɛ wanyini. Nti deɛ ɔpɛ na ɔpɛ sɛ ɔyɛ dɛn? Ɔyɛ. Ɛno nti hunu saa na hu kwan a wobɛfa so abɛyɛ dɛn? Wobɛtete no. Nti always they want to become independent. Cognitive development. Afei na n'adwene mu bue. N'adwenem bue, enti ɔdwene nnoɔma nkɛseɛ nkɛseɛ. Sɛ wanhwɛ yie na ɔkɔdwene bɔne deɛ a, ɔbɛdwene bɔne ayɛ bɔne no yie. But sɛ ɔdwene papa nso a, ɔbɛdwene adwene adwene ayɛ no yie. Enti hɔnom nso, wɔn adwene mu yɛ dɛn? Ebue. Enti mo ma.
Asɛ council aka ne nyinaa. Mede me life yɛ mfatoho. Na me wɔ JHS a mekɔ SS no. Mekɔyɛ visual arts. Meba fie a na maame ne m'awofo no sɛ ee na obi a wokɔ sukuu no sɛ wokɔyɛ program papa a visual arts na wokɔ akɔyɛ. Visual arts yɛ wɔn a wɔtaa drɔdrɔ no. Nanso mikohuu ɛyɛ me ma me director na ɔka kyerɛ me sɛ mentoa so na ɛda so yɛ bɛboa me nti medi mu ara na mewieɛ sɛ nyame adom yɛ civil engineer na megyina nti no ɛto aka mmerɛ ma awofoɔ ne sɛ sɛ ɛba ɛyɛ biribi a moma yɛmboa no sɛ megyina menhyɛɛ dɛ nyene saa ba Meka position a me kura yɛ nyame na ayɛ ɛne mmoa a ɔfɔ bi nso dodo ano na ADHS yɛ yɛyɛ drawings yɛyɛ architectural drawings civil engineering works ɛwɔ ato nso yɛsi dan ti no ɛna yɛsa to top floors

Afei nso, yɛda mpanimfoɔ nyinaa ase, nananom a yɛto yɛn nsa frɛ wɔn, ɛyɛ kuro wuranom nso. Sɛ yɛbaa mo nan ase na mopopoo mo ti a, anka saa dwumadi yi no ntumi nyɛ krabɛhwɛ. Nanso yɛbaa mo nan ase no, moammu yɛn sɛ yɛyɛ nkwadaa bi kɛkɛ, na mmom mode mo adagyeɛ, mo nimdeɛ, mo biribiara bɛtaa yɛn akyi. Na sɛ program yi ayɛ fɛfɛɛfɛ a, nea yɛka nyinaa ne sɛ yɛda mo ase. Yɛda ase yi so ne yɛda yɛ sponsors so ase. ADH Solution, yɛda mo ase kɛse paa. Ɛyɛ dwumadie no, sɛ woanyɛ obi na wansɔ wo mu a, ɛyɛ na dwumadie no akɔyɛ biribi wɔ hɔ. Na yɛn werɛ nso mfi da biara da yɛn Asantra Clinic. sɛ wɔn nso agye too mu sɛ wɔbɛyɛ health screening no ama yɛn. Infact Nyame onhyira wɔn, wɔn adwumafoɔ a wɔdii wɔn akyi baeɛ nyinaa so Nyankopɔn onhyira wɔn. Deɛ wahwere wɔ dwumadie yi ho nyinaa no, yɛnim sɛ egye Nyankopɔn bɛhyɛ wɔn adwene mu. Na yɛbɛyɛ dɛn na yɛagya yɛn nsɔrensɔre? Yɛbɛyɛ dɛn na yɛagya yɛn nuanom nkramofoɔ so? Ɛnyɛ yie. Imam de n'anuonyam bɛtaa akyire, yɛn asɔfoɔ nso de wɔn anuonyam bɛtaa akyire. Wɔn nyinaa ka ho bi na yɛhu deɛ yɛhu yi, Kuro mma, me maamenom, me papanom, me nananom, ne me nuanom nso a ɛwɔ ha, deɛ ɛka nyinaa ne sɛ yɛde aseda kɛseɛ ma mo wɔ mo adagyeɛ sononko a moahwere wɔ dwumadie yi mu. Deɛ yɛresrɛ Twerɛdua Mpa Onyankopɔn ne sɛ, deɛ moahwere biara no, ɔno Awurade nhyɛ mo ananmu. Ɔno Awurade ɔmmɔ mmɔden na ɔnhyɛ mo ananmu. Na yɛnim nso sɛ dwumadie no ansi ha ara nso, yɛbɛkɔ so ara ne yɛayɛ sɛdeɛ ɛbɛyɛ a awieeɛ mmerɛ mu no nnipa nyinaa ani bɛba wɔn ho so wɔ sikasɛm mu, wɔ nkwadaa sukuukɔ mu, wɔ adeyɔ nyinaa mu no wɔn ani bɛba wɔn ho so. Sɛdeɛ ahonidie nso wɔn ani bɛba wɔn ho so wɔ mu sɛdeɛ ɛbɛyɛ a ɛbɛboa na dwumadie yi ayɛ krabɛhwɛ. Nyame ɔnhyira mo. Sɛ akokɔ bɔn na mo te a na ɛyɛ Divine Youth Empowerment yɛ na yɛde aseda kɛseɛ ɛrema mo. Yɛn werɛ mfi adehyeɛ FM so, wɔmaa yɛn akwanya kɛseɛ ma yɛdan dwumadie yi adi wɔ adehyeɛ FM. Biribi nti na nka ɛsɛ wɔn nnipa baako ba bɛkasa, Lady Georgia bɛkasa, ba biribi nti wantumi amma yɛn dwumadie no ase. Ɛno nti wɔn nso yɛbɛda wɔn ase kɛseɛ paa. Yɛda obi biara ase sɛ wosɔre na wote sɛ akokɔ abɔn a, na ɛyɛ Divine Youth Empowerment na yɛde aseda rema wo. Nyame nhyira wo. Nyame nhyira obi biara. Amen.